ri perile na ku mi amukela ka G1 Solima ka mu channel vito ra nongonoko i maxangu ya mujolo eh na swi tiva ku van'wana mi nga va mi ri ku complaineni ku hembe leyi yona leyi a yi mbaliwi na last week kahle kahle ntirho wa n'wina i ku subscribe eka channel hayi ku jaja mambalelo ya presenter emadyambyini ya namuntlha hi yisa emahlweni xitori xa hlulani khosa loyi a nga hlangana na ndingu kwalaya ka mujolo wa yena a hi voneni leswi a nga swi vula vhiki leri nga hundza Ku tshama ku postiwa ku ni HIV positive hi akhawunti leyi a yi ri ya mavito ma mina. Mara xa positive ni believer ku xi tiviwa ntsena hi vanhu lava nga tshama va testa xi huma xi ri positive. Okay um a ti ri kona ti-results leti a ti komba ku ku na munhu wa positive not ku hlula ni Khoza u H_I_V positive a ni vona ku ri ku ri munhu wa normal ni khe ni nga tivi nchumu a ni nga n'wi tiveli kahlekahle mo ni ku na after six months yaleyo mm. mo ni ku ni heli ni nga n'wi tivangi ni nga n'wi tivelanga munhu yaloyo cause ni sungule ku n'wi tiva kahle siku leri hi nga hambana hi rona so a pfa a ni byela swilo leswo a pfa a tisa marito mo ni ta ku onhela ma swi twisisa mm. hi na ku believer ngopfu ku ri timhaka ta ti-condom ti endleliwe ku hi ta ti tirhisa loko hi hlangana na vanhu va ku biha Bilamu. Hi ku komisa, mi cinci ku tisirhelela mi nga ha tisirheleli ku ve mi nga kamberiwangi. I ntiyisweni sisa swa strike? Munhu un'wana na un'wana wa normal ni believer ku ri loko a faneke a nga ha tisirheleli kumbexana ku tirhisa jazi ra mukon'wana u faneke a va a ri na reason yikulukumba yo twala swinene. A ni tivi ku ri Khosa vona miehleketo ya vona a yi ri kwihi kumbexana i ncini xivangelo lexi nga endla va za va ku no. Mina ku tisirhelela aka sesi loyi ku ve a ni n'wi tiveli i ncini? Lexi nga endla ku mina na yena hi nga tisirheleli ku na siku leri yena na munghana wa yena un'wana a va tshama swin'we kwalaya jaratini loyi a a hi tolovelaneni vhele swinene va nga tshama va ya tliliniki mina ni nga ri kona vhele a ku ri exikarhi ka vhiki siku leri mina a ni a ni ri ntirhweni hi rona. A nga tshama a vuya a ni byela ku u yo vuya a celebrate a ku nga ri swi leswi a hi twananini ndlwini u yo vuya celebrate a ni byela ku u huma tliliniki u fika a kambela and ti results ta yena ti ri negative so hi ku ya hi leswi mina na yena a hi tshamisa xiswona hi ku ya hi leswi a ni n'wi tivisa a ni twa ingaku ni n'wi tivisa xiswona ni boheki ku pfumela ku munhu loyiwani a nga va a yini tliliniki and ti results ta yena ti nga va ti ri negative um hi ku ya hi leswi va nga va nga swi kombisa xiswona yena na munghana wa yena a nga vuyanga na proof yo komba ku i pela yena u negative mina ni n'wi tshemba vele as partner ya mina ku munhu loyiwani a nga va a ri negative loko se a ta ya a clinic uh, a vuya hi ta kota ku hi kota ku endla ta masangu hi nga tisirhelelangi um mina na yena a hi nge size hi tshika protection hi sungule ku tshika protection from nkarhi walowo loko a ve a ni byela ku ti-results ti ri yini mara nakona a hi vhelangi hi tshika same day ni tibyela ku se ka tirheka or njhani no vhela hi teke nyana nkarhi nyana mara ndzeni ka mina se ni tibyela ku yini mara munhu loyi hi ku yena u yini a ya kambela a tibyela ku u negative or a ni byela ku u negative ti-results ta yena ti ri negative as partner ya mina a ni n'wi tshemba ku leswi a swi vulaka ku nga va ku ri ntiyiso hi ku ya hi leswi se ni nga tshamisa xiswona na yena for nkarhinyana lowa wa six months a ni twa ku ri munhu loyi ni nga n'wi tshembaka ka xin'wana na xin'wana lexi yena a a nga xi vulaka ku ku nga va ku ri ntiyiso so hi vuye se hi kota ku hi nga kota ku mina na yena hi nga endla ta masangu hi nga tisirhelelangi so hi laha hi nga hi nga sungula kona ku mina na yena hawa hi ku i munhu loyi ni vonaka ingaku ni nga endla na yena muti xin'wana na xin'wana xi nga tshamiseka a hi endli leswi nga fanela mativani le ku tivutiseni ka xivutiso xin'wanyana xa ku loko sesi loyi a za a endla hi ndlela leyiwani ya ku a vuya a hemba a ku ku ve na ti-results ta negative um a swi sukela kwihi a ni nkarhi wun'wanyani ni vula ku na me loko no va ni ri positive. um ivi ni kha ni nga lavi ku vulavula hi swona loko munhu a nga ni vutisangi ni ngo ti miyelela a ni nge zi ni endla nchumu xa ku n'wi guide ku a ta za a ni tshemba se na tivutisa ku loko yena a za a vuya a a ta vuya a hemba ti-results a ku ri na siku leri yena a nga lava ku tiva ti-results ta ta vona khosa na. Ya ma kona masiku lama yena a nga lava ku tiva ti-results ta mina ku vula ntiyiso emasungulweni ka six months liya ni nge ni nge vulavuli ni vulavulela ku tsakisa mina ma kona masiku lama mina a ni swi lava a ni swi twa ingaku ni nga kota ku swi ku ku heva sex na yena without protection mara a ku ri yena munhu loyi a ala ku mina na yena hi nga hi nga etlela hi nga ri na na protection mara Leswi a ni ti vutisa swona, vhel obvious swi normal ku ni nga ti vutisa ku why munhu loyiwana a la ku mina na yena hi tirhisa protection. Lexi mina nhlamulo ya mina a ku ri ku yini, a ku ri leswi a yena a ni byela swona ku yena a nga ni tshembi, a nga ni byeli ku hi mhaka ku yena ku humelela yini kumbe yena a nga ti tshembi ku nga va ku ri na swin'wanyana hi yena mara a ni ti byela ku i mhaka ku munhu loyi yena a nga ni tshembi mina mara hi ku mina a ni ti tshemba hi nexe a ni twa ingaku a swi fanelini ku hi nga swi endla even before hi ya hi ya kambela hi mhaka ku mhani ni sure ku ti-results ta mina ti nga ti ri yini hambileswi yena ni nga ri ku sure ku ta yena ti ri yini um ku na vanhu lava a va swi tiva ku mina na rhandzana na yena va ka vona na na vanghana va yena na va ka hina va swi tiva ku mina na va kona va ka hina lava se already a va swi tiva ku mina na yena ha rhandzana as Ku ri na buti loyi a ni tshama na yena loyi already a tiva swo tala hi mina na yena hi vuxaka bya mina na yena un'wanyana loyi ni nga sure ku a swi tiva ku ku humelela yini hi mina na yena i papa n'wana wa yena i papa last born ya yena cause a nga ri na n'wana wun'we loko ni hlangana na yena mara a ni nga swi tivi okay ni before ni fika kwalano a ndlwini a rhumini ra yena a ku ri na a ku ri na fridge so fridge-ini ya yena loko siku ro sungula loko ni fika ni nghena rhumini ra yena ni fike ni kuma ku ri na picture ya n'wana. so picture yin'wana loyi a a yi ri kona ka fridge ni vhete ni fika ni fika hi ti-questions hi yona picture leyo ku u ku yin'wana loyi ku humelela yini hi yena how many kids do you have uh, hi ndlela leyo then a ni hlamusela ku u na n'wana ya luya ntsena then la ta twisisa ku ku humelela yini hi vuxaka bya yena na papa n'wana then a ni byela ku no va hambanini yena na papa n'wana mara Papa n'wana u huma na yena Botswana hinkwavo va le Botswana mara va kona la South Africa hinkwavo ni tshemba ku leswiwani i dyondzo ka munhu un'wana na un'wana a kota ku swi vona ku nkarhi wun'wanyana loko munhu a ku e-e um mbala condom a ngo alela ku um u va a kha a hi ponisa ka leswo biha u va a kha a hi ponisa emiringweni kambe hina hi mhaka nkani hi ala hi kha hi fositela ni le ku tivutiseni ka mhaka yin'wanyana ya ku vona khosa loko va fika va nghena a rhumini ya sesi eh va fika va yi kuma room yi helelini yi ri na swilo hinkwaswo a va va kha va va tivutisa ku n'winyi wa room kumbexana n'winyi wa munhu hi ku vona va yisiwa ngopfu hi munhu va ze va tivutisa nyana ku n'winyi wa munhu loyiwani a nga va a ri kwihi na or va bile ta to um va vutisiwa hi xivutiso lexiya xi talaka ku vuriwa xa ntimu liya yin'wanyana ya ku u ra u rata munati or u rata u tsiva na um a va a va nga ha ri na vuxaka na papa n'wana and hi okay yena na papa n'wana uh, a va nga ha ri na vuxaka kusukela laha mina na yena hi nga hlangana kona ene lexi a nga xi vula ka mina i ku before a ta hlangana na mina u vi nyika vuxaka byin'wanyana na van'wanyana uh, vavanuna okay u vi ka ti-relationships tin'wanyana before a ta hlangana na mina after papa n'wana leswi vulaka ku Before ku nghena mina a hi hlanganangi exactly nkarhi loyi yena a ha ku heta ku hambana na papa last born ya yena ku sukela kwalano ku ku ve na ku mina na yena hi vuye hi va free siku leri mina na yena hi nga sungula hi rona ku ku endla ta masangu hi nga hi nga tisirhelelangi ku hi vhete hi va free se a hi vulavula na ku yena a nga ta anytime Limpopo se a ni kota na leswiya swa ku yini na swin'wanyana se ni nga ni nga swi tshikanyana leswiya swo ni nga swi kota ku ya na le ka social media ni fika ni. ni post-a picture ya mina na yena ni nga kota ku endla xin'wana na xin'wana kahlekahle a ni tshemba relationship ya hina ku swi nga endleka yi khe yi hanya hi mhaka ku i munhu loyi se hi hanyaku hi endlaku swo tala swin'we munhu loyi ni nga n'wi tolovela i munhu loyi ni nga ku tweni ni ri ku n'wi rhandzeni hi nkarhi walowo ivi loko se hi sungula ku post-ana relationship ya hina a yi nga ha fani from level leyi a yi ri ka yona se a yi boheka ku cincanyana xivumbeko hambi ku nga ri hinkwaswo leswi ni nga swi hlamuselaku ku i yini na yini mara yena se a sungula ku vona ku munhu loyiwani wa n'wi tshembanyana na yena ka mina cause a ku na masiku lama a twa ingaku endzhaku ka loko a tive ku ni le ka mafenya brothers a nga a nga ni tshembi swona a ri sure ku hi mhaka ku ni tiviwa hi vanhu vo tala ni nga va ni kha ni kota ku fikelela ti-girlfriend to tala loko ku nga ri ku fikelela ku fikeleliwa hi ti-girlfriends to tala ni nga kota ku va ni kha ni endla vuxaka byo tala na na vavasati leri a ro Ku tshemba ka yena a ku ri kutsongo ka mina. Mara loko se ni sungula ku n'wi post-a se u sungule ku twisisa ku okay na loko ku ri ku ni nga va ni ri na vuxaka na vavasati van'wana yena a nga va a ri yena madam speaker. Loko se ni tshame ni va kha va va kha va vulavula ni le ku va tweni ene swa twala leswi ku okay it seems like a va tshama va kha va lwa because na le ka episode leyi nga hela hi swi twini swa nyimpi ya vona na na girlfriend ya vona mara se ni le ku tivutiseni ku xikongomelokulu lexi xi nga endla ku ka ka nkarhi lowu a ya se a ya swi tsala na le ka Facebook ku va va lwini a vo lwela yini kumbe a vo lwisa ku yini mo mo ni yi vekisa sweswo okay as ni vula ku mina na yena a hi pfa hi lwa malwele ma hina a ma nga fani ku na ni kombela ku sungula ni hlamusela malwele ma hina hi ku ya hi ku hambana ka mona ku na masiku na laha a hi pfa hi lwa swi tikomba ingaku Na malwele ma hina a ni yo kwata nyana mara hi ta tlhe hi rivalelana mina na yena hi nga rivalelana anytime mara ku na masiku lama a swi ti komba ingaku relationship yi nga hela so mara laya a nga fika a post-a swona swi leswiya i siku leri se a swi ti komba ingaku relationship se yi helini a ya ha ri kona ni ti byele ku yi tshika okay ka ka malwele malama ku na siku leri mina na yena hi nga tshama hi hi tshami kahle ndlwini. eh, hi tshame kahle arumini kwala a hi tshama kona ka yena so loko hi tshamini a ku nga ri na problem na nchumu vele so hi vuye hi khudzela vusiku byebyo loko hi khudzela um a ku nga ri na nchumu kahle kahle a hi nga ri ku lweni a ku ri hinkwaswo a swi ri a swi ri kahle siku rero so hi vuye hi twa gongonda na vusiku voma past two na vusiku munhu a fika gongonda rivatini Room laha a hi tshama kona laha ka yena a ku ri na space nyana xa ku munhu a nga kota ku vona hinkwaswo leswi humelelaku loko hi va hi ri ndlwini or not hinkwaswo mara a nga kota ku vona part nyana le ra room ni tsakisa hi ku hi leswi ni lava ku swi vula loko hi tlele tinhloko ta hina ti ri le a va munhu a a swi kota ku. Laya ku kota ku munhu a kota ku vona leswi humelelaka ndlwini a kota ku vona minenge ya vanhu lava nga va nga tlela ka mubedwa ka mubedwa luya loko ku ri ku hi pela hi tleli hi langusa ka position leyi hi fanelaka hi tlela hi langusa kona loko hi ri ndlwini ku nga ri leswiya swa ku a ni ma swi twisisa ku loko vanhu va ri ti-partner-a va ri ndlwini va va tlela va langusa kun'wana na kun'wana depending ka ku leswi a swi humelela ndlwini swi va leader ku va heta va languse kwihi loyi a. a ku ri na munhu la gongondza munhu la gongondza a ku ri a ku ri papa last born ya yena sesi loyiwani so mara a ku ri after swilo leswi nga va swi endleki maybe after vo ma seven months ni kha ni tshama na yena kwala ndlwini ene lexi a ni xi tiva se a ni xi twini a ku ri ku papa n'wana papa n'wana wa yena papa last born ya yena a tshama kwalaya a a ka sirhele a ni tshama ka rona kwala a ku ri Orlando. so a ku ri yena a gongondza laha mara a ni nga swi twisisi ku ku humelela yena ku nga va ku ri mani a gongondzaku vo ma past two ya navusiku ku nga va ku ri mani a gongondzaku hi nkarhi wolowo so mara endzhaku ka loko a gongondzini yena n'winyi wa wa ndhawu u vutisini ku i mani a gongondzaku then a vula mugongondzi ku i mani a gongondzaku voice ya yena loko a vula ku i mani a yi vula yi kha yi twa ku yi le ku lweni na na inani a vhe a gongonda kha pfula i mani a vula vito ra yena mm. mihleketo ya mina yi le ku ni byeleni hi ku um nkarhi wun'wanyana ku kumetiwa more especially na vusiku swi na problem ya loko ku ri ku u tleli u nga mbalangi ni vula ku ku ka u nga mbalangi i problem hambiloko ko ko va ku ri na load shading ivi u ya ku ti u ya ku khiyeni ka gate u nga mbalanga se ge gezi ri vuya u ri le gate-ini ku va u tlhe u u tsutsuma u vuya hala ndlwini ku va ku ri ku ri problem nyana so ni lava ku tiva ku vona Khoza hi nkarhi wolowo a a a va mbalini na or a va mbali yini na because ti-situation ta so leta ta ku munhu a fika a humelela. Loko u nga mbalangi, hi swona swi endlaka ku minkarhi yo tala vanhu va za va mbala mpahla yo ka yi nga ri ya vona. ku hava ku nga va partner ya mina ivi hi tlela ndlwini hi tlela ndhawu yin'we hi tijini kumbe hi tiburuku kumbe yini nkarhi wolowo hi hi ku ya hi Xitsonga a ni a a hi lo mbhinya mina na yena loko a gongondza munhu luya ni swi twa ku munhu la nga a a nga nyangweni u le ku lweni miehleketo yo laha ni nga kona hi le joni yi vuyile ka mina hi ku hatlisa Ni vhete ni tsutsuma ni ni landza Bemuda ni kota ku ku mbala la a yi ri kona hi yona a yi ri kusuhani ni mbala nyana short mara a ndzhaka loko a vuli a vuli ni ku yena mhani a ri ku fositeleni ka rivati ku rivati ri fanekele ri pfuleka yena a ta nghena hala hala ndzeni. na loyi a nga ndzeni a ri ku ringeseni ka ku balansa rivati ku luya a nga handle a nga koti ku nghena hala ndzeni same time loko vona va kha va vulavula hi timhaka ta ku pfula loyi n'wanyana a kha ku u lava yini laniwani mina na mina a ni ri ku vutiseni ku i mani la ngo la ta nghena so hi ndlela yaleyo ni heleni la ta twisisa straight then luya loko a sungula ku vula hi vito ku Mani mani ni kombela ku n'wi thya vito munhu loyiwani okay i Soli loko loyi a kha a vutisa ku Soli u lava yini la ndzeni same time Soli na yena a kha a vula ku wena girl loyi a nga ndzeni mo hi ku i girl hi ndlela ya sweswi hi nga n'wi yimisa xiswona luya a nga handle a kha a ku girl pfula. Ku humelela yini la ndzeni? Pfula. I yini leswi nga ku endlekini la ndzeni? Ni la ta nghena mina kwalano. Then mina same time na mina ni le ku vutiseni ka gele ku i ma u lava yini soli yaleyo i mani so oh soli already a ni swi tiva ku soli i papa n'wana se loko a gongondza a kha a la ta nghena se a ni ti vutisa ku soli u lava yini cause soli i papa n'wana luya ni n'wi vonaka laha a nga positive um okay laha a hi tshama kona i I ndhawu leyi hi le fasitireni a ku nga ta kota ku nghena munhu i ndhawu leyi a yi ri safe for ku munhu loko ku ri ku la ta nghena a nga nghena ntsena hi le nyangweni mara munhu la nga handle a nga swi kota ku hi hisela loko hi va hi ri ndzeni leriya ro a nga kota ku hi endla nsele wun'wana na wun'wana lowu loko ho va hi ri ndzeni se leriya ro mina hi ku a ni ri ndzeni ni ku hava ku hi nga hi sela la nga handle yena la nga handle yena a nga kotaka ku hi xela hina hi nga ndzeni a ni lava ku girl a endla ku a hlangana hi hlanganisa na soli la nga handle ku yi kota ku solviwa mhaka leyi twa ku ku humelela yini before hi endliwa hi endliwa sele hina hi nga hala ndzeni na mina ni nga kona mina maybe ni nga va ku ni kha ni endla nyimpi yi endla ku soli a gongondza hi ndlela liya yi ta solveka hi ku hatlisa Nixoku loko a ko va ku ri mina xiyimo lexi xi ka xi humelela eka mina xilo xi ri xin'we lexi a xi tata emiehleketweni ya mina a ni ta va ni kha ni khongela ku lava ku lawuleriwa hambileswi loko va kha va ni hlamusela va nge te ri um swi swi humelele hi hi vo ma two ya navusiku mara a ni ta va ni kha ni kombela ku rivaleriwa ku lamuleriwa a ka vanhu se ni le ku ti vutiseni ku vanhu va le jaratini vona a va ri ku swi tweni kumbexana a swi humelela a. amongst vona vanharhu na kumbexani va vi kona vanhu van'wanyana lava va nga ta va ta va ta vona na nako loko va vona a va endla yini because masiku lamawani ku na ku vanhu va ta va ta vona mara va nga ku lamuleli va fika va xuta tivhidiyo ku lava ku ku trendisa se ni lava ku tiva ku um ka vona cause ku vuyi ku humelela yini hi laha u nga ta vona ku ri vanhu lava va talaka ku trenda hi kha hi va vona lomu ka ti-facebook ku kha ku lwiwa ku kha ku endliwa yini va va va nga ri ku swi laveni swi va swi humeleli swa xitshuketana so vanhu va le jaratini leri a hi tshama ka rona se a va yi twini already huwa um a va ri kona lava a va ri kona already a handle lava a va a va tiva munhu loyi a ri ku gongondzeni lava a va kha va kwini va kha va ku va huwelela gel va ku gel pfula mi solver timhaka mina already se a ni kote ku nghena ndzeni ka bemuda mara a ni nge se kota ku tikhavhara laha a amerini u fike loko a fika laha a swi vona ku a ku humelela yini vhele timpahla leti a tin'wanyani vhele leswi ti nga cukumetisiwa yi swona gel yena a nga zangi a endla swo fana na swa mina swo a lava xo mbala xona sweswi hi nga cukumetisa swona pahla loko hi tlela yi vhe yi tshamisa sweswi a swi tikomba ku a ku ri na nyimpi leyi a yi ri ku lwiweni before ku ya ku tleliweni nyimpi yaleyo yi lwiwaku hi ti-partner a ni endlangi nyimpi cause na munhu luya ni yo n'wi kuma kwalano ku a ni swi tivi a ku la hi le ka mina teka leswi nga swa wena u famba nkarhi wala vusiku byebyiya a nga la ta endla nyimpi ni humesetela a ku ri na matsonga kwala jarateni reriya ni humesetela swo fana na tikhompyuta na yini na yini swin'wana na swin'wana sweswi a swi ri swa mina ni fika ni veka ni kota ku swi veka ka ka ka kamara i mean ka buti un'wanyana kwala la tshama kwala jaratini loko ni heta ku swi veka kona um mara still mhaka a ya ha la ta solve-iwa cause a a ni swi humesa ku ri na nyimpi so loko a ku ni papa n'wana wa yena lowa last born hi ku mina ni tiva ku ku na n'wana ntsena luya ni n'wi vonaka laha fridgini ni vutisa ku kasi kasi munhu loyi u na u na vana vangani then a tlakuka ku misa loko kasi a wu swi tivi no swi tiva na u vhete a va xoku ku nga va ku ri na swo tala leswi ni nga swi tiviku hi yena sesi luya leswi ni nga tumbeteriwa a vhe a ku ka mina u ngo u ngo endla hi ndlela leyiwani wa xi tiva na status xa sesi loyi na ni ku e na xi tiva a ku sesi lowu positive na mina ni positive a ku vula yena ni ku ha u nga wa ri na mina ni hlangana na yena ni ri positive na mina ni positive ka mina hi ku a swa ha endleka nyimpi yeleyo ene a ni vona ingaku ha a ni fanele va na yona that thing ya ku ha i size ya mina leyiwani na loko wo tshuka vhele na mavulavulelo ma yena ka swin'wanyana a ni swi twa ku. kun'wanyana a nga va a ri na ti-weak points to karhi and a nga ka a nga ni challenge ku ya kule ngopfu na loko ho tshuka mina na yena hi hi tirhiselana matimba even though ni nga swi tivi ku a nga va a yime njhani hi tlhelo ra switlhavatlhavana kun'wana a ni fanele ni tirhisa kani wa ku hawu nga wa ri loko a ri positive na mina loko ni ta laniwana mi ni ti ni vavisekini so na xi tiva khale status xa yena mara a ni swi tekelanga enhlokweni ku ku humelela yini kumbe a nga va a ri serious na mara endzhaku ka sweswo Se ni vi na tona nyana ti questions tintsongo even though a ndzi byela ku swilo leswi a nga va a swi vuli hi ndlela ya ku u la ta ku mina na sesi luya hi hambana hi mhaka ku yena wa ha lava vuxaka yena na sesi luya cause a ni nga ndzeni ka mina a ni nga a ni nga tshembi ku yena a nga tlhela a vuya ka ka munhu la nga positive a nga tlhela a ringesa ku vuya ka munhu la nga va ku a ri H_I_V positive. Loko Khosa va va hlamusela mhaka ya ku u u tini papa n'wana a fika a va byela ku ri sesi loyi u positive na mina ni positive ivi vona va n'wi konyolola va ku na vona va positive swi ni vuyisa ka mhaka ya ku . vanhu vo tala hi lova mintiyiso hi kha hi yi tiva ho yi honisa hi yi ba hi makatla hi nga lavi ku yi twa hi nga lavi ku yi tshemba mara yi ri mahlweni ka hina ene hi kha hi byeriwa hi nga misi nongonoko lowu nga ta landzela wa episode 3 eka vhiki leri taka ku twa leswaku ri kusuka la ku humeleli yini ku ya mahlweni um maxangu ya mujolo a ritsi